dubbataminsaarrallee hin deemtu jedhan faayidaa buusinsarrallee ilaa qiyaami saacaatitti hin deemtu jedhan akka kana rabbiin buusee jedhan hin dulloomtu hujii hin fixattu hin bushooftu warruma gaafa durii itti bushoofte malee jedhan nama rabbitti amane hunda

beeka. Ima beektanille durille woma beekan yeroo garii irra deebisanii nama yaadachiisanii jedhan. Faayidaan aayata tanaa waa shantu keessaa kajeelamaa jedhan ulamaan Islaamaa. Na waliin lakkaa'aa waa shananii tana. Waa shantu keessaa kajeelamaa jedhan. Fadhakkir fa inna dhikraa Aayaa ta xiqqaa guddaan gurraa qabu ka qoma keessa jirtu. Wanni ati irraa beektu hooka takka hookaa lama qofa ta'uu gorsuma tana qofa jechuu ta'uu beekamaa jedha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa aayaata tana buusu akka guyyaa haga guyyaa qiyaamaatitti bu'a buuftuudhaan dhaabbattu deemuuf deemtii beekaa jedhan Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Hujiin isii ka addaan hin cinne, ka yeroo takkallee waan buufamteef takkaayyuu waan kaayamteef sanirraa hin laaffanne deemuuf deemtii beeka je'an khaaliqu samaawaati wal ard. Dura yaadachiis yeroo jedhu kana keessa je'an. Nama waan beeynetu waa barataa jedhan gorsa kana keessatti takka jedhan yata'allamu aljaahilu jedhan tumpuweentii tokkooti jedhan wayatadakkaru naasii jedhan warra dur waa irraanfatetu yeroo afaan nama tokko irraa waa dubbatamuu eegalu waan dur irraanfate san yaadatu eegalaa jedhan

Gaafa Dabuub Afrikaa kana biyyi ka'ee dalaggaaf seene, darasaan dur biyya sheeka turte kaatee biyya dalaggaati jennaaniin lokeeshinatti akka jirtu yaate. Diin irraanfate namni waan duraan haffase guutuu warri gaafa dura dhufe gorsaan hafuura biyya kuute gaafa lokeeshina gad seenee dalagga seene ufiifuu keessaa bahe. Jam'iyyaa wayii uumnee ta du'aata irra bobbaane. Dura namni yeroo gorsi eegalameetiin jedhe waan kana sheenahee qalbiin isaa laafuu eegalte warra du'aata duri diin beeku ka akkuma akka tahee jiruun zuruufni jireenyaa tun isa dogongorsiifteetiin kararraa baheetu itti fayyadamuu eegale. Wallaahi uf irraanfanne. Ni liqinfamne, ni dagamne, wanni tun waliin nu haa dhaabbattu namni eegale dura du'aata. Warri waan kanarra dhaabbattanii deemtanii kheyri Rabbi isinii haa keennu. Ni liqinfamne, haalan nu liqinse haala kana keessa harka nu qabaa namni dura eegale du'aata. Kalaamni Rabbi wallah hujiin isaa ada akkanuma akkanuma yeroma irra gahan namaa galti. Likulli naba'in mustaqarru wasawfa ta'alamuuna Arrahmaan jedhu dhuga bakkuma yeroo argite beektaa jedhan waa maraayyuu. Namni waa irraanfate ni yaadataa jedhan. Atiin jirtu kun marti gorsi wanni jedhamu qalbii namaa kan akka fixeensaati jedhan. Olamaani akka roobaati. Qalbiin namaa gorsa tana keessatti akka fixeensa namarra qubateeti jedhan. Fixeensi aduu yoo baate maal taate? Maal jetta? Gorsarraa turraaniin ni goggogaa jedhan. Ni irraanfatama. Ni irraanfatama. Wanni barumsatti haa namni jajjabaatu jechuu barbaannuuf tokko tana. Gorsi ni irraanfatama. Isin martuu osoo akka gaafa gorsa dhageessaniitiin haffattanii gorsattu silaa isin martuu caalimaatiin wamaa Wanni gorsuu fi cinqannee rakkannu illee hin jiru isin martuu as teteettan silaa gorsaaf. Eega gaafa waa dhagahuu eegaltan irra osoo hifzi jiraate. Maal jettan? Wanni gaafa durii dhageessan sun guutuun gurra isin jirti akka jedhan sanitti Quraanaaf hadiisaan illee haffazamtee gurra keessa jirti qalbi irratti qabamtee jirti. hin jirtu. Ta ijaan qaraanee meeqaan tam irraanfannee, ta beeynu meeqaan tam irraanfannee, ta olomaa islaama gurguddoo irraa dhageennu meeqaan tam irraanfannee dabarte. Duuba nama waan beeyne gorsarraa waa barata, nama irraanfatee yaadata. Wataliinu bihil quluub qalbul qaasii qalbii goggoydee wamaa ajaja rabbii kanarraa fagaatteetiin jette ittiin jiidhaa jedhan gorsa kana. Qalbii hedduu goggogeetiin eegaa lafootaa fi namootaa fi haalli keessa jiraatanillee yeroo hedduu wal dhabaa Lafa mujrimummaan itti heddummaattu, namni daangaa dabree qul yaa cibaadiyya alladiina asrafuu Rabbi jedhu kana tapharra jalaan sehinaa. Nama meeqa fagaateetiin abboo bakka na araaramsan hin jiru amma fagaadhe ka ofiin jedhe maratu yeroo gorsi deddeebiteetiin rahmanni Rabbii himamee aayaanni qur'aanaa tun irra qara'amtu balballi ammallee ni jirti jedheetiin qalbiin laafuu eegalti wallaahi ni jirti jechuun Abdii muratinsaa fi uf fageessee uf laaluu sanirraa as deebi'uu eegale. Maal jedhaniin ta akkasii san? Qalbul qaasitu wa taliinu bihil qalbul qaasii jedhan. Qalbii goggoydetu ittiin jiidha. Ta wamaa irraa as taruu dadhabde yeroo garii fitnaan adda addaatiif rakkoon adda addaa nama gorsitii deemee deemee deemee namni wamaa ta rabbii tana dhiyaatuu dhabee fagaatee Jireenyummaan tun isa fageessitee rakkatee yeroo goggogee qalbiin tun fagaattee ittiin jette qalbima tana eessuma geessee yaalaan nama muddi beektu? Eessuma geesseetiin waa qalbii tana fayyaa isii arga jedheetiin yaada nama. Warri kufrii gurguddaan kun gaafa deemee deemee deemee qalbiin tuni haddii silaa gahuu hin qabne geesse istireessa ofiin jedheetiin Kitaabawwan jirtu amantii mara keessa deddeebi'uu eegala jedhan. Maal jennaan dawama qalbii tanaa rakkoo tana eessatti yaalaas isa seensifti. Ilmaan Islaamaati. Haga silaa sheekkolee Islaamaa biraa fagaattanii badiillee akkasitti ufirraa wallaalummaa teessaniifuyyuu miskiinummaa teessaniifuyyuu badii akkasii ambi keessa cuubamtee dabarte san hin jirtu. Warri fagaatee badee waan laaqaa jedhan mara laaqee waan badii jedhan mara yaabbatee Eega irraa baheetiin qalbii tana gala itti yaalu barbaadaa jedhan. Qalbima tana eessa jiisaa, eessatti as deebisee laaffisaa jechuu gaafa barbaadu furmaata gorsa Rabbii kana keessatti argaa jedhan. Qalbii goggoyde ittiin jiidha jedhan gorsa. Nama meeqa antamtu qabadee fagaatee har'aa achi an jahannam yoo taate malee amma badiinti araaramni tiyya hin jirtu je. Adaa balballi ammallee abdiini jirti jee ka as deebi'e meeqa antamtu Khuxbaa takkaa gorsa guyyaa tokkootiin Rabbi isa dhaqqabe heddutu jira jedhan. Afaan adda addaatiin biyya adda addaa keessatti. Tee qofa qofa lagootee hin laalinii jedhan. Wayahtadii bihi daal nama jallataa jalliinna murateetiin jedhe. Gorsi karaa qabatte gorsi hikmaa nama meeqa qajeelchitee jedhan. Fadhakkiriin tun oofaa jirra atin akka hin irraanfanne. Maal jettan? Hagam hangam irra jirra? Bira hin jirtanii waan isiniin jedhe. Afur jirra. Afur jirraatiin. Ta duraa wa yata yata'allamu bihil jaahilu jedhaniin gorsan nama waan beeynetu ada akkasii si wanni sun shari'atti akkasii jedheetiin har'a haaraa itti taate Si'a waan tana hin dhageenne har'uma dhagayee yoo ati shari'aan akkana jetti waan kanaan jechuun baroomsa wallaalaa taatii ja'an gorsa gorsi waa fayyaddii mee waa fayyaddii rabbii tana jala callisaati maal laalaa isin wayatadhakkaru bihinnaasii nama waa irraanfateetiin je gorsa dur ittiin gorsanii ilmiiwwan dur baratee irraanfate ittiin yaadataa ja'an yaadannaa deebiftiif gorsa tana qabaa ja'an dhageessu. Wayaliinu bihil qaasii qalbii goggoydee rahmata Rabbii irraa abdii muruu geesse ittiin laafaa jedhan gorsaan. Dhagahu jirtani. Wayahtadii bihil daal nama jallatee jallinaaf muratee tikkeetta muratee bahetu Gaaf tokko Rabbiin sababaa ooyiitiin oofeetiin gorsa wayii irra fidaa jedhan. Abboo adaa fagaadhee karaa badaa bu'eetiin as haa deebi'u jechuun tunniin ka oduuwwan adda addaatii fi taariini kitaaba Islaamaa keessaa yoo himame yeroo hin qabdu ni dhumti wallaah. Nama jallinnaaf murateetiin gorsa guyyaa tokkoo Rabbi sababaa isaaf godhe.

Waa shanan kana ulamaan jalaa lakkoofte hin qabanne waa shanan tana. Warri duraa sunniin irra hedduu islaamuma keessan lakkaayan. Qalbii goggoyduu illee islaama keessan lakkaayan. Nama jallinnaaf marxifatee gabbahe illee islaamuma keessan lakkaayan. Islaamni jallaan meeqaan kamtu jira? Kanatu yeroo garii adillaan shari'aa tun yeroo gorsa gaarii dhagaheetiin jee rifatee funyaan dhahee as deebi'aa jedhan. Gurbaa tokko arge qudura rabbiiti. Wallaahi gurbaa ni beeytan isin hedduun keessanii gurubbii qaanqee shoo ka jedhu tokko ni beeytaniimi. Gorsoota dhadhageeffadha maali jennaaniin osoma mammaakaa fi afaan Oromoo Tokko tokko keessa dhageeffannu gorsi Shee Amiin na hawwate na hawatee jira. Mammaakoota afaasota takka tokko osoma keessa dhageeffadhu maaltu na fudhatee jee. Amma gorsaa iyyuu dhageeffatu eegallee jee. Hikmaa rabbii kanaa gorsa deemu kanarraa waa shanan olomaan irraa lakkaa'u kun dhalataa jira. Akkanuma ta'eetiin nama hedduutu ittiin qajeele. Namticha biyya dhihaa kana keessaa nama gorsu Dr. Yuusuf Istii nama jedhan tokko. Nama profeesaraa jabaa. Isaa kaafiraa doggorsa takkitti Dr. Zaakir Naayikii dhageeffateetiin sababaa Rabbi ta'eef. Gorsa takka dhageeffateeti. Sababaa Rabbi godheef jedha. Eega sanii daa'ii Islaamaa guddaa Albaaris ka innuu aalama irra beekamaa tahee mul'ate. Gorsaan hin taphatinaa. Rabbiin gaafa jedhu fadhakkir jedhetiin eega sanii maal jalan nu hime fa inna dhikraa tanfa'ul mu'min bira dabartee kaafirattuu dabartii jedhan. Gorsi, gaafa faquulaa lahu qawlan layyinan Fir'awnaan jedhu, Fir'awna badhaadha ni beeka, warra biraattu cinaa jira nuun jechutti jira jedhan Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Ka gorsa kanaan fayyadamu. Isin jechuma bareedaa jedha warri Fir'awnan amanu, warra fudhatu jira jee ka isa cinaa tattaa'u. hedduu fudhate. Duuba sha'aa'ira teenna haa taatu yeroo maraa. Waan Rahmaan jedhe kaan hujii fixatte yeroo maraa namni himaa dulloomte tana nima beeynaa ofiin hin jedhin. Waan ati beeytuun ala hujii biraa qabdi ta ati beeytu malee. Hujii biraa qabdi ta ati beeytu malee. Wallaahi yeroo haasawni dubbatame keessatti namni martuu Akkuma Rabbi fuula fuula isa godheetiin dhaabbata isaa gargar godhe, ma'asiyaan inni itti jiruu fi haalli jireenyi isaatiif wanni inni itti jiru illee adda adda. Yeroo gorsi tun kaateetiin jette namuuyyuu kophatti bakka Rabbiin isa dhageessiseen kophan laalata. Waan ofii keessa jiru wajjiin jechu. Kanaaf warra aayata Rabbii irraa fayyadamu Rabbi nu haa taasisu. Waa takka qofa nuun je'e Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Gorsi nama mara hin fayyaddu jedhe. Eenyu fayyaddi jennaan fa inna dhikraa mu'uminiin. Naadi yaa Bilaal jedhe. Alaa laa yadkhulul jannata illal mu'uminuun. Jannata hin seenanii jedhe mu'umintoota malee. Mu'umina malee jannata hin seenuu jedhe. Gorsillee eenyu fayyaddi jennaaniin mu'umintoota fayyaddii jedhe. Mu'mintoonni warri dhugamaan akka Rabbiin buusetti Rabbi dhuga oonfateetiin jedhe mata duree fi Quraana irraa namni fayyadamu isaan guyyaa qiyaamaa yeroo balbala jannataa bananiitiin je'an warri kallattiin akka dhufeen seenu warra sanii jedhan. Mu'umintoota jedha. Dhageessu? Ka waan silaa Rabbiin waadaa seene, nama Rabbitti amaneetiin jedhe jiruu gaarii isa jiraachifna, kitaaba kanaan Rabbiin orma tokko ol fuudha garii gadi buusa jedhe san mata dureef namni irraa qooda qabu waan kanarraa mu'umintoota jedhan.

Teessumni akkanaa kun teessuma jaalala Rabbii namaa wajjabsiiftu. Teessuma Rabbiin gabroota isaa inna lillahi malaa'ikatan sayyaahiin fudalaa. Rabbiin malaa'ikoota qabaa jedhe. Warra sadarkaa qaban kadachii kana keessa deemaniitiin teessuma barbaadanii jedhan. Teessuma akkam barbaadan? Edaa haasaa biraa har'allee isinii edaana. Tada gaafa duraa asiin dura jenne sanuuyyuu alaa haqiiqatitti akka isiititti hin fudhannee ijji waa wallaalu jirti. Waa wallaalu jirra beeka. Dhugaa isiniin jedha. Waa wallaalutti jirra. Osoo birriin kudhani kudhanii asii hiramte shilingii keenyaa eennu shilingii Yugaandaa dhibba shanii san osoo irraa gadiin mallaqni biyya kanaa isin jettaniisi. ta wayiin bituu eegalan. Maal jettan? Osoo isimaayyuu asii hiraniitiin torbaanitti baatitti hagam dhuftii herregaa bar. Nama duru dhufe sa'a limit godhanii sa'a takka daangessanii osoo tana hiruu eegalanii. Mee imaana keenna ka waa'ee shari'aa haasoftu kana keessatti yeroo hedduuf madaalaa haa deemnu. Aniin kun osoo warii fi akkanumatti Wa'adii Rabbiin seenee fi Rasuulli seene kanaan wal hin madaallee waan kana wal cinaa qabnee kamitti qalbiin tiyya irra quufti yeroo maraa mee madaalaatiin haa deemnu wallaahi kamitti qalbiin tiyya irra quuftee itti amantii haa madaalaa deemnu. Malaa'ikatu jiraa jee warra dachii keessa yaa warra sadarkaa qaba. Maal barbaadan jennaan majaalisa dhikri wal ilm bakka rabbi itti faarfamuu fi bakkom beekomsi keessa deemu barbaadanii jaa. Yeroo ma beekom teessuma akkasii san argan Asirraa wal gubbaa wal jalaa gubbaan tuulanii haga samii deemanii ja'an. Osoma beeku isaan gaafataa ja'an Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Eessaa dhuftan jennaan gabroota kee ka wal gaheetii yaa Rabbi si faarsu. Ka waan diinii baratu lafa beekomsa itti barataman. Ka Jahannanni si kadhatamu ka Azaabni maganfatu bakka akkasii sanii dhufnee je'anii himanii jedhan Malaa'ikoonni. Osoma beekuu gaafata. Jannata ni arganii jennaaniin maali je'an? Hin argine lakki. Ja, warri Jannata kadhatu sun Jannata ni arganii jennaan hin argine. Osoo arganii hoo akkam ta'an jennaaniin Silaa wayi akkana taphni taphni fi hanyamaan tun jirtii jedhe silaa namni saaqatee halkanii guyyaa jannata san akka argatu jajjabaataa. Osoo arganii jannata tiyya akkam jennaan silaa ashaddu xalaban lahaa jedhanii bar akkaan jajjabaatan silaa jannata tana barbaaduu jedhe. Azaaba hoo ka irraa maganfataniif ni arganii jennaan hin argine osoo arganii hoo akkam ta'uuf ta'an laata azaaba san jennaaniin silaa akkaan irra baqatanii jedhe waan gara ibiddaa nama geessu guutuu irra baqatanii silaa jedhe ayyee akkasii mi'ee waan naa gootan jeen malaayikaan ragaa taha jeen eenyutu eenyu ragaa godhaa jira rabbitu malaayikaa ragaa godhaa jira jedhan ragaa tahaa jedhe. Gabroota kiyya ka wal gahanii jannata na kadhatan, ka azaaba irraa maganfatan san, jannata isaan barbaadan san illee kenneefii ragaa tahaa jedhaanii jedhan. Azaaba isaan irraa baqatan takkaayyuu maganfatan illee irrallee nagaha godhee jedhe. Maaltu tana qaba? Teessuma maaltu tana qaba jenneen? Maal jettan? Eh? Sabsabaa mootummaati? Hi. Kanaafi? Teessuma zikriittu tana qabaa jedhan. Yaa dhageessuu jamaa. Teessuma akkanaa wal geessee keessatti adaa du'aayii kadhanna sheeyni keenya reef maaliin nu eegale? maal jettan teessumni du'aa'ii ta keessatti rabbi irraa waa kajeelanii rabbi waa maganfatan shaabbaan sii dhahamtii jedhanii argattan jechuun gabaasa malaayikaan fuutee samitti sii galchitu teessuma akkanaa tana ta kophaa yoo deddeemte jijaara jala teesse mana kee teessu hoteela kee keessa teessu saahiba keetiin wal gahaa ooltu wamaanuu hin galtu garii bar

Takku dhageessee qaama arraba dubbatu ati. Maal jetta? Jaran. Ummata keenya takku arraba qaama arraba dubbatu dhageettaniisi. Gurri keessan dhaga'ee? Ni dhugoonfatta moo hin dhugoonfattan amma tan? Maal jettan? Rasuula Rabbiitu jira bar. Wallaahi. Adada dachiin Rabbii bariitu. Qaamni guutuun ni warwaataa jira. Eenyutti warwaatan? arrabatti warwaatanii jedhe. Maal hin godhin jedhaniin? Yoo ati kararra qajeelte siin qajeellaa yoo ati jallattee jette siin jallannaatiin kararra nuun qajeeli jedhaniin jedhe. Arraba kadhatanii jedhe dachiin rabbi adda dabarii tole. Haga qaamni ati deemtuun kun yaaddahu ati akka waliigalaatii arraba wajjiinuu iyyuu qaama guutuu baadhattee ka deemtuun takko yaaddoofteeni. Adada dachiin Rabbii bariituun hadaru malee hin oolu jedha qaamni guutuun arraba. Akkas tahuu ufirratti beeki. Kanaafuyyuu torbaan guutuu teessee guyyaa takkittii tana bakka malaa'ikaan ragaa itti sii baatu ka Rabbiin immoo waan barbaaddan ni argattan Waan jalaa bahuu feetanillee jalaa baatan, jaalala tiyya isinii wajjaba jedhuun kana maaliif harkifanna irraa? Maal jettan? Biizii dha, dalagga irraa dhufne fakkaatti. Manumaa dhufne moo dalagga irraa dhufne? Maal jettan? Manaa dhufne moo dalagga irraa dhufne jedhan? Akka dalaggaatii bada ati iriftii nuu kenna hojii wayii qabna jenneetiin sagantaa qabna jennee kadhannee dhufne fakkaatti. Hi. Yoo guyyaa ganamaan baaneetiin asii masjiida rabbiiti katti yaanu do malaayika du'aayii nuu godha haga masjiida keessa jirru namni salaata masjiida taa'ee salaata eegga tokkuma nama salaata keessa jiruut irra jaalatamtuu dachii rabbiiti wattee ati keessa rafaa bultee miti beeki irra jaalatamtuun dachii rabbi eessa Maal jettan? Mee yaa Rabbi waan Rabbii tana yaa Rabbi nu jaalachiisi. Aamin jedhu. Mee yaa Rabbi nu jaalaadhu. Yaa Rabbi nu jaalaadhu. Komii tee yaa Rabbi nuu fixaadhu. Gariin aamin illee ni harka ol fuudhu illee si dhibdi fakkaatti. Ol fuudhe harka. Mee yaa Rabbi nu jaalaadhu. Komii tee yaa Rabbi nuu fixaadhu. Nama yoo jibbe Rabbiin gadiin deemaa jedhan. Wallaahi si jibbinaaniin ija Rabbii duraa buutaa jedhan. Yoo takka ija Rabbii duraa buute, shufuroo namaa nama waa takka namatti illee dhuftu namni illee si tuffatu. Namni illee si tuffata bar bira dabree nama namaa gadi illee tahaa deemta. Yoo jabaattee ta Rabbii jabeessite namni illee si sodaata. Namni illee si kabaja. Ol deemta waa maraanuyyuu namaa ol tahaa deemta. hawaasa diin hin qabne, hawaasa amantii hin qabne, hawaasa waan itti gahe marattuyyuu hin tolle ilmi namaallee ni tuffata bar. Hawaasa waan bira gahe marattuyyuu dadhabaa ija rabbii duraa buunaanii ija namaa durallee akkasuma buutaa jedhaniitiin dhugoonfadha. Gaafa ija rabbii keessaa buute ta namaa duratti illee akkasuma buutaa tuffatamaa xiqqaataatumaan deemte.